Kare kendo ka moro moro mayudo ajera mar Lulu TV ma inde en chenro mar kuku mar wach ma bende wakedo ne jotelo mopogore opogore mwarango godo weche madhi nyime e piny mar Kenya. Otieno ma kawuono an kod wendo e studio bro nyiso nyinge, bro nyiso gima otimo kaachiel kod kaunti mo aye, kaeto bro twak achiel kachiel e weche motenore kod weche mag kwe ka oganda ikore ne yiero mar dwe mar aboro. Arwaki e studio. Ngero kamano?
Eh. Kamano Jeff. Amor kendo kabiro ka. Yeah. Chieng' ma kawuono, mm. an iluonga ni Daniel Juma Mondi. Yes. An aja Ugenya. Mm. to atiyo uh, e kambi miluongo ni Global Peace Foundation. Yes. Ma wang'iyo weche mag kwe, ah, wan- wang'iyo kaka wanyalo wanyalo wanyalo gero ogendni Yes. ah, vijande mondo gibed seche mag especially seche ma wadhi election Yeah. mondo gibed ni gi- gitimo weche mag siasa mm, weche mag kwe Mm. gi kae makamano kamano Mm.
Erokamano ahinya eh, Dan Juma arwaki e studio e thuolo maendi en ok en okang' mokwongo michopo e studio kaendi in e director mar Global Peace Foundation Kenya maendi momiyo luongi mondo wawinj ni to riwruok maru mar Global Peace Foundation Kenya un kod chenro machalo nade ne oganda ma pacho kaendi ng'eyo ni wan kod dhoudi mang'eny sani eri wan kod dhoudi prang'wen kod adek nitiere moro ma bende nochako ndiki dho wadnam chumbi kocha chande nyinge bye wil godo matin kata kamano sani wan dhoudi prang'wen kod adek nyiswa ni to oganda wa un kod paro mane ne gin mondo mi wariwre wa duto ka sani ung'eyo ni oganda nitiere e higa mar yiero maduong' eh, koro sechegi sana sana seche ma wadhi e weche mag yiero mar higani um, ang'eyo ni iseneno ni sani siasa obed matek Kamara onge dhie yes. en siasa matek mm. ma en jo Jubilee ka to NASA ka yes. ji dwaro you know, kaka inyalo kawo piny mm. to seche moko inuo ka seche migo siasa ni yeah. to bende nitie ayany mang'eny yes. to inyalo kidhi kata internet eh, mm. social media yeah, yeah. inuo ka ineno ayany mm. inuo ka jo NASA yajo jo Jubilee yes. Jubilee yajo jo NASA mm. You know, koro um, to en mana yiero eh, to wan kaka wajo gi lopis wawacho ga ni to yiero ni onego bed ga en gima constitution wacho yes. ni higa higni abich yes. bang' higni abich ji nyaka dhi e yiero to constitution ok owacho ni ka ji dhi e yiero to ji nyaka yanyre or ji nyaka gore mm. no emomiyo sani kaka global peace watiyo gi Organizations uh, mang'eny kaka UNDP mm-hmm. um, gogendri ma uh, mang'eny riwruok miluongo ni Uwiano mm-hmm. mondo wapuonj jopiny mondo ging'e ging'e you know, ber kwe Ging'eyo ber luorruok. Winjo? Ma seche moko s- kwago siasa chal ka wa- wago mpira. Yes. Ing'e ka igo mpira nitie referee. Yeah. To referee wacho ni seche migo mpira kigo igo go gine kanyo to mino offside. Yes. Kitimo kama to kama. Koro ji nyaka bed ni ng'iyo rules Yeah. mag eh, mag mag- mag mpira. To siasa ka inuang' ka IBC ni kanyo kaka referee. Yes. To inuang' ka ji yanyre, mm. inuang' ka ji ji timo makosa mang'eny mong'ire gi yiero. Yes. Tino ka giling' aling'a. Onge ng'ama wacho ni itimo makosa, mm. itimo kama. Nitie joma temo lakini temo gi mm. ok donj kaka onego bed ni donjo. Omiyo Sani watimo campaign ha? Yeah. mar jiwo jopiny Mm. mondo wang'e ni siasa ok en tho kuo winjo ok ochuno ni nyaka wayanyre kin kin kin eh, walaro kodi kom Yeah. ok ochuno ni nyaka onego bed wawacho wawuo gi jopiny to bang'e to wabe- wabed piny to wachamo kata gweno Yes. to wacho ni eh to kawuono to ni ni ni barandas gi wach Yes. Ne otek. yes otek bwana so Mene gi ma wadwa wagombo kabisa ni higa ni yes. Kik wadhi e higa mar 2007 2008 yeah. yeah. Mane jopiny owuok mm. ka go kura yeah. To ka gigo kura kura ne gigoyo ndi mm. Ae bang'e kura nolokre tho yeah. Eh, maji karibu elfu achiel notho mm. Joma nobedo displaced ne ng'eny yes. Oko meni wa en Wach mar wich kuot. Gima wacho ni in a civilized organization, in a piny mobedo civilized, piny modongore. Ok onego bed ni ji gore adhong' gi gik ma onego bed ni iloso gi chik. erokamano ahinya dan awinji ka iwacho ni mondo sani eri ka oganda dhi e weche mag yiero to siasa mag akwere gi kiwabere godo wang'eyo ni nitiere duol mar ncic bende mm. ma ochung' ne rango kata gayo ni to jok mawuo maricho gi kikawo negi okang' machalo mm. nade mm. duolni eri en bende otiyo kode machiegni mondo ne ni jok manyalo wacho weche makelo akwere kata makelo imruok kata ich wang' e kind oganda gin bende ikawo negi okang' mager Bende utiyo machiegni kod duol? Iyo, eh, duol mar NCIC yes. gi mochung' mochung' eh, eh, ole Kaparo. Yes. Yes, gitemo kabisa. Mm -hmm. Masani ita kisewinjo kaka Kaparo wuoyo. Yes. Gisewacho ni wang'ni ginyiewo cameras. Eh? Yes. Cameras gi uh, gamak wach. Huh? Mm -hmm. Ma ibro mi uh, vijende magi, agents magi. Yes. In all counties. Huh? Mm -hmm. Koro gini idwake ma konwang' ni man, jasiasa ma kama yanyo ng'ato Ah, to gini imake amaka live eh? Yes. en kamera mamake make make seche miwache no Yeah. ae to obedo relayed eh? Ah, nairobi headquarters eh? Yeah. ma ok ok ni bang'e ni kaka tinde timre ni Yule wakaja siasa mark kaya nyo nya wadi. Mm. Karo kare inside ji. Ai to dito bribe. Yeah. Uh, ngato mo mo mako gini. Mm. Or, uh, or, or bribe police. Niwe digi weche. Yes. Wachike digi kama. Mm. Kuru wang niya, nchaka, awinjo kaka kaparo uwe, okubibet mayot. Mm.

Koro otek. Otek. Erokamano ahinya Dan. Awinjo ka iwacho ni sani nitiere cameras kod recorders ma bende ibimako godo oganda gi achiel kachiel titero ma koro ok gilok wach ni oyo an ne ok awacho kamano. Nyisa ni to Dan aneno ka sani en odiechieng' ma kawuono en odiechieng' mogik ma oganda ne ndikore kaka jogo ombulu mondo mi gi participate e yiero jotendgi kochopo dwe mar aboro. Chenro ni eri nyaka nochakre nyaka sani koro nochopo giko mare inyalo wachie nang'o? Gini an bende sasana ni seche moko kada abiro ka. Yeah. Uh, akalo inde ni kuma indike kura. Yes. Anonga kuna lain bor. Mm. Lain bor mok tamo wangi. Mm -hmm. To mtamo wangi to jo Kenya yao. Gin jo manadi. Magi ni no chake. Mm -hmm. Ha? Dwe achiel mokalo. Yeah. To kawuono kore ka ji kosenyisi in kawuono mm. chieng' mogik. Mm. Koro wuok. Mm. Ni gidhi deko kura. Mm -hmm. Huh? I mean, um, anyway, and uh, ka ne nyalore ne dakwayo ni mondo at least uh, IBC omedie ndalo moko ariyo kata adek mm. wachano ka koro kawuono ji ng'eny ang'o momiyo dan ang'o momiyo dwaro ni omede to kane ochakore to ne nyalo dhi e kata e registration center to iyudo kata ji adek kende iyudo ka klas gogo kiwuoyo go to nyise ni the whole day register kata ji apar kod ariyo kare en tiende mondo omed odiochienge to dhano ne ok dwa ni mondo ang'eyo To jo Kenya en eh, onego walok tabia wa. Yes. En tabia marach ni un seche mindiko kura. Yeah. Huh? To ling. Ting'e ni resources oket kanyo. Yes. Ma joma ndiko kura go ochul gi pesa mang'eny. Yeah. Pesa ma ochul gi ne en pesa, pesa maru. Mm. To un uling alinga. Mm-hmm. Uling no kudwa dhi to chieng' mogik. Yes. Ma koro ng'en chieng' chieng' mogik milore wachni. Kore mm. kugo kudhi. Mm. Emomiyo wadwa ni wapuonjo piny mondo ging'e uh, uh, umuhimu huh? mar kawo kura yeah. kod umuhimu mar go kura mm. jo Kenya mang'eny paro ni kura ni konyo mana josiasa mm. uh -uh. onego ging'e ni kuchi ni yeah. ye teko ma in go minyalo gologo uh, you know, jatelo ma ok ti maber yes. en ye teko min kodo mm. onge teko mo ma in kodo miyo onge teko mo mintie kodo molo mano mm. Koro jopiny sana kadhi gaset moko adhi eh, pinywa konagi eh, mm. inwa ka ji ok dwa go kawo kura ah, to ego simo gidwa kawo iwacho kura ni nyaka ni girito jatelo ah. mondo oterwa mondo wakaw kura jatelo tergi otergi koro gibano kura ni terogi jatelo bane jatelo telo mbele to giluwe kositero an kan jatelo ah. onego akonyi wach moro maber manyalo konyo ngimani kata wach moro manyalo chik kelo chike manyalo lo- manyalo konyo paro Mm. loko paro makonyo jopiny Mm. to in ka gi- gi kaka ka opande gi ka kura Mm. en gima in ing'eyo ok onego bed ni ja- ni jatelo a Nairobi kata a- ni- nibiro mondo niwuog mondo idhi ka opande Mm. niwuog mondo idhi ka kura Mm. koro ka in itimo gima yot kama ka jatelo kara ang'o ma matek Yes. ma jatelo konyni iwinjoga emomiyo adwa ni walok pachwa Yeah. mondo gino obed voluntary onge ok ok ane tiend you know jatelo wuok ah, ni jo special aspirants ni giwuok ni gidhi golo ji e gweng' to idhi kawo kura to in iwuon ing'eyo ni gini e teko ma in go Yes. minyalo timo nade loko go eh, jo- jotelo maru kineno ka giti maber Yes. kineno ka jatelo okwelo Kuchni eminyalo eminyalo dhi bigolego to ka koro in ibet abeta ni rito ni jatelo mondo teri go kura kara ang'o ma nitim Ich- ichal ng'ama kata luok ok nyal luoko di Irito mondo ng'ato mondo ng'ato bi mondo iluok di Ah. is the same thing Ah. Yeah. Erokamano nyadala. Eh. Ajo kowacho ne jomoko ne rito jotelo mondo otergi. Manyiso ni wuotho ka gidhi e registration centers ne tek. Koso nikech nawinjo ka ka waoro ote to oganda wacho ni ni wan bende pok waneno jotelo. Matirowa gidwa ni mondo odhi onyiewonegi lunch, odhi onyiewonegi ni koka ng'ato owuogi oko mondo okaw ombulu. Gima onego bed ni ng'ato timo en owuon. Meno
en tabia marach. Mm. An anyiso jo onagi ni tabia no tabia marach. Mm. Siasa wabed gi siasa ma dongruok. Yes. Ibed kingi ni siasa ni kigoye, kura ni kigoye, igoye ni wachi dwaro jatelo manyalo konyi. Yes. Konyo bulok no paro. Mm. Ok igo ni dwaro jatelo mabiro gonyi, mm. or mabiro mi pesa, or mabiro yes. nyoni lach. Ah, meno mm. kutija jatelo. Jatelo, sasa kin mbunge kata MCA, tijgi en dhi bunge to gidhi loko chike yes. manyalo konyi mm. injoga to gikere kan en odwa ni, ni chulne fi obi ogoni arambe mm. ochulni fees otimni ang'o mm. to kara you know i waste eh yes. men men gini waste jotelo jotelo gi bende pesa ma gigine go be gikonye go no yes. kana gikwale kure mm-hmm. winjo ga koro wabed ur mondo jopiny mondo wagine mondo wa develop eh? walok pachwa yes. wadwa wadwa jotelo machal nadi wadwa jotelo mabiro gi pesa magonyowago pogowa pesa yes.

tij seneta tij mca tij gavana tij jaobura en tij machalo nade dani ni sani sani eri ang'eyo ni wan kod ibc manyien kane wawuoyo higa mokalo chande ne wan tiere akere kek kane wamanyo ni mondo obed kod ibc manyien Yeah. kane wawacho ni mondo mi ubed an independent body ma koro jonasa kata jokweth mobalo kod piny owacho kaachiel kod gini oyiere godo iparo ni yiero mwadhi e mieri gi ibc manyien ineno ka koro chal mare nyalo bet nade Hey, eh, sani wan gi jotelo mag uh, od bura uh, yes. mag IBC manyien yes. mochung' ni uh, Wafula Chebukati yes. to wan mana gi geno mm. ni Chebukati gi tim mare yes. biro tiyo tich maber mm. mondo jopiny obed gi geno mm. e od bura mar IBC yes. yeah. gima biro kelo kwe piny ka en ni ka kura Ha? Ji ogo kura mm. i iyo mar iyo mar ayanga. Mm. Iwinjo ga? Yes. Gimiluongo gi idho kisungu ni credible. Yes. Credible elections. Mm. Makata wan joma tiyo gi wach kwe kapenjo penjo to mudwaro mana kwe to ok ung'e ane wach credibility. Yes. Wapenjo ni oyo oh, wan wabiro wang'iyo wach credibility no. Mm-hmm. Yo miyo tich mwatiyo sani wang'iyo sana tich ma IBC timo. wanyis step ka step mm. mondo ging'e gi sort out ha? gi sort out ha? ka nitie makosa moro mobetie yeah. kata registration yes giseng'iye maler kose en gima ogine okena kata oumoma kamano mm. yeah koro uh, to gini nyaka jopiny ong'e ni jogi dhano dhano en dhano mm. to dhano ka dhano mm. nigi beche Iwinjoga? Ah. Ma jogi kata ka gibiro kanyo ok nyal ok nyal ok nyal wacho ni gin malaika. Oh. You know, you never know. Ni jogi gibende gin gi bechgi. Yeah. Ma baby bang'e um, you know kochopo ka hahe Aha. to gibende inyalo nyiew gi bilok gi. Yeah. Iwinjoga? Lakini an gi geno ni tim manyien ging'e ni piny Kenya ong'iyo wach yiero. Yeah. Kwe mobet Kenya ka bro bro bet mana ka yiero ni otim maber to kotime time yo moko mag mofwadre ofwadre to ok wabibed gi kwe mm. koro wan gi geno to wan gi geno walamo ni mondo nyasaye odonj e chunygi mm. mondo gimiwa yiero mayanga mm. yiero maber yiero mantie adiera mondo kura mag jopiny obed ni kwanore kisungu wacho ni the people's vote yes. must count iwinjoga niwach kura ni kende iye gimo ma japiny nigo monyalo timo nade iye teko men kodo kakoro in mani mae ise ikwalo pesa ne cdf ukwale ang'o ileo ka dechni bende koger maber koro kendo kuche ni modeng'ego koro meno bed ni mae mm. otimo opango laini mm. lakini kinya kudhiambo kod rito kura ai kosegoyo medo kodhi maye medo medo doko tim
ok wanyal bet ni sakasa mm. pinyni kura ikwala kwala higa ka higa mm. nyaka wabed ni jomolokre igo kura to kisego kura tikwane maber aeto ng'ama oyombo to yomba yomba eh, eh. wano ko obadho ni ng'ama yombo ok ochuno nyaka lakini ke Iombe yo mar adier, obed mana kamano. Erokamano ahinya Dana, winji maber e wach machalo kamano. Nyisa ni kinde ka kinde ang'eyo ni un kaka Global Peace Foundation utiyo kod duonde mopogore opogore nyaka ute mag lamo kata kanise. Mm. Ang'eyo ni samoro nitiere ma piny osechopo kamoro ma ji rito ni mondo kanisa ema koro ochung' kaka duol ma odong' manyalo miyo oganda wa voice of reason. Mm. Samoro iyudo ka maendi iyudo ka jo kanise bende mm. samoro ok onindo kona achiel. Uparo ni to rol mar jo kanisa en ang'o e kinde gi eki ma koro urango ni mondo weche mag kuwe obedi ka oganda dhi nyime? Koro jo kanisa kaka iwacho no jo ji, ji mang'eny ng'iyo sana jo kanisa. Mm. Uh, sana sana kane wapon tinwang' ka padri yes. tinwang' ka padri ochung' wuoyo korwako kadhu marachar yeah. tiwacho ni meni go e ang'o chal mana kaka nyasaye yes. koro ji mang'eny nigi geno sana kuom jo kanisa mm.

To in ng'ama onge go. Uh. Mondo inwa kata party mabiro iki. Tek. Tek. Maybe people know ng'ama jaka jaka tekisi. Jaka jaka many madhi biro iki. Uh. Koro wan gi geno, to kawach ni kanisa te rito. Uh. Lakini nitie kanisa moko ma gin ging'iyo mna ng'ama nigo. Kin go to biro bo lemni maka itho tibiro bo lemni maber bu

kendo osiptende wasebedo ka ok tiye thuolo ma ok tin odiechienge piero abiriyo kod ariyo wach mar ng'anyo mar dak piny kata ka ok wadonje mak mano mak godo jotelo mag unions margi mm. iparo ni piny mar kenya wachiedho yo machanore ko wasebedo kod facilities ma ok ti mag health care ma oganda wa monego bed ni yude konyruok ok nyal yude konyruok mm.
wach dakteche sana sana machietho e gine e public hospitals kisedhi public hospitals eh? ibonwang' ka ntiere you know situation ma gintie ok ber no kasi mko yien onge maber mm. facilities onge mm. ha? to yomino ka ji mang'eny tinde mm. kaka gituo to gidhi e hospital private yes. Winjoga? Mm. Koro wan ok wawachi ni wa support daktache kata nang'o lakini yeah. mm. of course kane ni sirkal osign CBA yes. onego bed ni giluwo CBA yeah. ok onego bed ni wan wasign kode gimo kawuono kinya lokore kinya lokore yes. yeah, mene gima watamre an kaka Daniel Juma yes. ana support ni daktache kane sirkal osign kod CBA yes. gino nyaka luwe mm. aeto kendo gima akwedogo county governments mm. Ng'en gini be iwacho lakini county governments eh? Yes. Ye mano onjo eh, gitamre gini. Ye, gi- Gin ma gi gi- gitamre winjruok maber gi Gi dakteche. gi dakteche gi. Mm. To gin ma gin eh, most of them gin employers mag dach- dakteche gi. Yes. Maonjo ni ng'ar, uh, of, of, of course, wa, wa, nini. Yeah. Anyway, gima duong' en ni healthcare Mm. nyaka wang'i yo maler. Yes.
Kidhi
osiptache ma dala mm. inuang' ka kata na aspirin onge mm. inuang' ka onge facility, basic facilities mm. to gimomiyo ji jotelo ok ng'i wach ni en ni gin ka gituo to gidhi e osiptal ma private Aga Khan Nairobi. Oganda ma onge nyalo. Yes, koro to gikian to joma tho mang'eny gin jo oganda ma onge nyalo. Koro jo gi wiji owil go makata wabunge wa. Yeah. Gima bile mko wabunge. Ni wabunge ok nyal dhi bunge. Yeah. Mondo giwache to as a, na, as a matter of national importance. Yes, yes. Kido mane oluong oluong wach kani loko gine weche mag election laws. Yeah, yes.
Ino akaji wabunge nobiro yeah. gibet for two days eh? yeah. Nyaka giloko laws. Mm. To gin daktache ni gine uh, ng'anyo to tande onge uh, onge chieth madhi nyime mm. to wan gi wabunge wabunge ok gin en mene tij monego bed ni gitiyo gin ging'iyo mana tije mag CDF mm. ni CDF ni ni ema gidwa ng'iyo To tich mwatero gigo en tich mar ng'iyo to ang' momiyo laktache onge osiptal. Yes. Mana ablem wa bunge to ablem MCS. Mm. Mene tich monego bed ni gi senators. Yes. Ka gichiwo gichiwo legislative direction. Yes. Huh? To sirkal nyalo gine, nyalo ng'iyo Uhuru will have no choice. Yes. The governors. Mm. To sort it out. Gakoro gin gi ling. Wach wamiyo gi Eh, cover gin gi medical Medical cover cover. koro gin link to ji- jo- jo- jopiny chan- chandore Yeah. imiwacho ni wang'ni ka ji yiero Yes. wabunge man ka- kanyo te Mm. nyaka jopiny gine puonjgi mondo Ah. o- o- o- kidgi woko Ah. mondo wa- water jo- jotelo manyalo ng'iyo kaka jopiny chandre Yes. sasa Erokamano ahinya Dan, awinje maber e wach machalo kamano. Wachni mogik ne ogandawa oting'o.
An kawuono kaka en pien- chieng' uh, uh, hera Yes. miluongo gi sungu chieng' valentine Yeah. adwam na oronu uh, uh, message mar hera Mm. mar valentine Yes. mondo bed nu herore ka in dichuo iher jaodi mondo pi- pidh nyithindo maber Yeah. to ka in ojana in gi ng'ati moro werre Mm. ah, to kik u- ubed ni uzozana ah, Yeah. mondo at least eh, wabed gi kwe e piny ka Ka hera nitie yes. e family yes. kata ka hera nitie e society mm. ha? to kwe ok nyal kosre yeah. Yeah, mene gima akwayugo mm. sani gin ni walim kata jo lakteche ma nyoro ter eh, e eh, jela yes. mondo nyasaye obed kodgi mm. mondo ging'e ni 30 days go mm. ok bi ng'eny ahinya mm. lakini gima ate mondo awach ni sirkal sirkachewa yes. uh, wabunge ha? gi ne joma otelonwa Yeah. ging'i ane wachni ok en na wach lakteche momaka ah, ji tho adier Mm. ji tho u- ulok pachu wabed piny wang'e ni to gini wanyalo time nade Yes. Yeah. Erokamano ahinya Dana. Goni erokamano duong' mokalo kuom kawo thuolo mar achiel kachiel mar biro e studio kaendi mondo mi watwagie weche mopogore opogore momako piny mar Kenya. Gino ni kwachako waluongi biro yudo thuolo mondo mi watwag kodi ka bende wanyayo weche gweko mag kwe e piny